Antiri bilichin nima yi ku nayi pɔhim zuɣu sima wulana ka ti yaa ku mɛri ni puɣi zaŋ tiri bilichin kam zaa sa ŋun ku bɛ pɔhim ŋɔ zuɣu ka tabiri sɔŋda. Ti yaba, kɔri naa mahi mi ashiiri mini ni lahi baŋ yi ni nachimba biɛli. Bina ʒi n-lihi doo nini ka lahi lihiri bɔŋɔ. Ni sochira niŋ sani zamba ka sanyirigi bɛ mɔɣu ni daba awɔi. Naanduya ni daa ni bi ku zooi, amaa bi tin ti lihi o ba zuɣu, ka lihi li lihi zuɣu, ti domi lan nini, di gari suu ni kpani. Ti ba piri so bɔhila bɔhigu, yɛtɔɣa nyɛli ka o yɛli li, ka di mali bukaata nti neei yɛtɔɣa pam nimaani n-zaŋ ti bilichi niŋ ka bi di yaafaani. Di zuɣu, Dagbamba mini pii binshɛɣu yuli boli ni tim di yɛtɔɣa ka ti yɛn yɛli, N yɛra saha shɛlikam, yaa yɛri liɣiri yɛtɔɣa wuhi ni liɣiri lan nya, di zuɣu n yɛri tim yɛtɔɣa di bi wuhi ni tim a lan nyama. o bɔhimi ni di niŋla daliri ka o chaŋ ti jɛm ninkur so ka ninkur maa ti yɛli ni o kana ka o mɔ o buɣim ti o ka o chaŋ ka o ti ku tim maa naai ka tim maa diri nuhi ayi o ni ku tim maa naai ka o yihi nuhi maa ka yɛli ni o vaai n-ti lahi maa n-kuli ti pii li n-kab shɛli ka zaŋ shɛli m-pom o n su. Ka m ba pun daa yi ni o bɔhi ma, Naa mi Dagbaŋ la puuni di beni lala bee di kani lala? N ku tooi yɛla yɛri kani lala, amaa man na ʒi nyɛli ŋuna. Man ni gɔra n na ʒi nyɛli. Dagbaŋ mi yɛliya ni gumachuɣu pɔrisirila o nini ni nya binshɛɣu, di zuɣu n nini ni nya shɛli din ka n yɛn zaŋ sɔŋ a, ka ti a dalirinima. ka saha ka n yaan diya fiila zaŋ chaŋ tiŋ ŋɔ a polo, ka saha ka di yɛn ti a neesim. Wummi viɛnyɛla shɛli beni di bi kuri nuu ni o kul karinda zaazaa. A yi ku laɣim ti lahi maa, n kana nti ku a yɛn kab shɛli, ka kpari mɔɣu a surimi. ka shɛli mi bɛni noo bɛ di ni amaa di bi kɔrigi di o mi deei ŋmaai la noo maa napɔŋ bila n yuhi tim ŋɔ n niŋ ʒim maa niŋ tim maa ka zaŋ noo maa bahi ka naan chɛ din kuri ŋɔ to di zuɣu mɔɣu bɛ mi ka mɔɣu bɛni ka mɔɣu bɛni di zooyi pam ka a ti nyɛ mɔɣu kari ka noo maa di zooyi pam ka di nyɛ mɔɣu tamdili n yɛn nyɛli di zuɣu n tooi yɛn kpaŋ mɔɣu bee dɔɣi mɔɣu Bɛ dirigu mɔɣu di zooi pam ka a ti nyɛ ka mɔɣu puuni ka noo kani di zooi pam ka di nyɛ mɔ tamdili n yɛn nyɛli amaa di nyɛ mɔ mahali to din zooi pam ka a to nyɛ ka noo bɛ di puuni ka n ti ŋmahali zaɣ yinga kamani chibigi mali nira kamani bia ka bi tabisi o nyoɣani ka di ku ŋmɛrila ka fuula kpub kpub kpub ka duɣuri o ni saha shɛli ka o ni ku duɣuri n ka o ku biɛŋ ŋo o ku bi kpaŋda Ka ninkura ni chibigu n bala. Di zuɣu ka bi zaŋ o chaŋ ŋun mali di dabara n yabira a zuya ka o tooi niŋ li ka nyɛra a yi di ni a mali nuu no piɛlli amaa nuu maa bi kɔrigira bia ŋmaali o napɔmbila n niŋ juhi tim maa ka zaŋ nuu maa bahi eei miri ka a dapala ka laa biɛhigu be o ka a kooli ma yɛri ma la yɛtɔɣa n yab n daa niŋdi li n yab mi n daa niŋ a lala tam maa n yɛla daa na ka ninni n tooi bɔhim li di zuɣu m bi mi li. n ko n yɛlina ŋɔ ka so ŋɔ ka o dapali ka di niŋla ka o bɔri n shee bɔn ban mali di dabara shee n ka di yiko n chɛli zali ni dagbanli puuni ni di mali tim taa hal bi mali tim taa a bi lan chɛbisiri ŋun malli maa a yi ku vaagi a ti lahi kunimi dinzuɣu ni di ti mali tim taa ka yihi nuu maa ti ni yɛra shɛli la m-bala, o tiɣisi a mi o bi ti a tim ma. Tiɣisi bemi ka chɛ n-dila tim ni tooi nyɛ bia ka ti yiŋa ka bɛ mali bɛ do ti li ka bɛ niŋdi mɔɣu suma ni paai saha shɛŋa a ku fiɛbi dɔɣiri lɛbirila saɣiri bɛ ni tooi mali su ti li ka bɛ su ma li ni paai saha shɛŋa a ku chɛ ma suu a yi wɔɣili yɛn pɔbilimpɔbili m-mi a yi doli ni ti mali a ti ma yɛn kpɛhila yɔɣu n-kali n-ku tooi ti a li. Saha shɛli bɛ ni mɔɣi tuma ka n suma hal di yi daa mali binkurili gba ma naana ni ku tooi ŋ o nimni. Bɛ suma li mi ka n na pɔra, Di beni laa, ka nuu maa kani, ka mɔɣu maa ka di tumda. Amaa di nyɛla tim ka a chaŋ ti di. Wummi viɛnyɛla, di kpala talahi ni no so yɛn zaŋ ku tim maa ni a ŋub nuu maa. hey di bɔri yom ti kana n bɔri luɣu shɛli maa hali ninkura yɛli ti mi bɛ ku tim taa ka nuhi maa zuui ka a baŋ ni a ku tooi ŋub bi zaa to nyin fubisi n bi zuɣuri bi kpinkpama bi biɛhi n laɣim hali ku nyɛ ni o yino nyoo ka a mi ni a ku tooi ŋub o zaa lala ka a yɛn yihi lala ni kala binshɛɣu ŋɔ zuɣu kpinkpama ni biɛhi ŋɔ din bi simsiri so ŋubili naɣanyin ŋɔ su tim maa di zuɣu a yɛn fubisila la a yɛn yihila binyɛri ŋɔ n laɣim a yi bɔra ka ŋmaa nuu maa luɣu shɛli polo a so ni bɔra zaŋ pahi n pɔɣa tim din kpalim maa a ni tooi zaŋ ti ninvuɣu so ŋun mira ka a nini tɔɣa a ni tooi zaŋ ti o ka o gba dɔɣi ŋubi bee ka o shɛhi ŋubi di nyɛla lala niriba maa bela silimiintiŋa ka a yɛn ku tim o too di di simsili o di ni yɛra binshɛŋa ŋɔ lala binshɛŋa ni yɛra ŋuni n-simsili o dili di bi simsili so dili ye a yɛn yihi li mi n zaŋ li pahi ti shɛli zuɣu a yɛn kabi ka di niŋ sala la n kabiri mi li zaa ka di gba niŋ sala ka a zaŋ pahi tim maa zuɣu ka di paai o. ti shɛli bɛni din tooi diri nuhi paai nuhi anu din tooi niŋ ka naba anahi bin ka di bɛni ka nyina bin bɛ di puuni di niŋ ka laa niri maa ka o ku tim maa n taai ka tim nuhi maa puuni n pii noli yino ka ni lala nuu maa ŋuna naa bi suo ka kɔrigi zaŋ niŋ tim maa di wuhi ni tia maa jɛnda nuu n bala o zaŋla nuu ata ka ŋubi o taala tia maa zaa maa Asa ti libi o dim n-yɛn ku o binshɛɣu ni tiɣ o, amaa ka lahi tia baŋ o, Tɔra mini o zaa mali li mi. O chaɣ tia maa baŋ naa mini o zaa tia n-nyɛ li. Dinzuɣu daadam ka bɛ mi timiya tɔɣa. Tia malila di jɛnda nuu, ka naan chɛ ban pahi pahi ha, daliri shɛli n-chaɣ bɛ pahi maa. To jɛnda nuu maa, a yi mali tim ka bi bɔri ni a tariti li yiriŋ, tɔ a yɛn ku tim maa, a bi zaŋ li a nuu a pahira. ŋmahili no sabinli n yo to a yɛn ku tim maa ti so a guu no sabinli maa pahara a yi boi pahi ka mali to nyimiri ka a chuɣu ŋubo o ŋubo di shɛli a ku mali di same thing ka a mini o mali maa disa ti niŋ ka yɛtɔɣa kana ka di pa gbaala a mini o biɛhigu taɣala yi sunsuuni ka o yɛn tuha alaati maa din ku tooi tiliga din ŋuna di bɛ Dagbanli ni di zuɣu tia kam malila di jɛnda nuu nooya ka zaŋ ŋuni nyɛ di jɛnda a nyɛ noyoli ni pahi ŋɔ ka noʒiɛ pahi ŋɔ notili biɛni pupuhi biɛni bo biɛni di malila daliya shɛli din chɛ ka bi biɛni maa amaa tia maa maŋmaŋ malila di jɛnda nuu lala nuhi maa puuni Wali yɛn kula ti maa ta ka pii bi puuni yino ni o yino bahi di bi wuhi ni ti maa bi yɛn tum amaa di ku tooi tumdi ka o sani maa ni tumdi shɛm maa yɛlimaŋli yɛli di shiri simsi ni ti mi kpɛ ŋɔ ka muu buɣum maa hmm? amaa ni ti ku tim taa ka yihila a nuhi maa di wuhirami tim maa o taa la mɔɣu ni a kuli ti su amaa o bi taai tim maa di mi so ka o guuna nyin ku tooi fooi Ŋmahalli, a chaŋ mi ti di a dimli tim, ka bi taɣiri mɔɣu ka a su, din tooi tiliga ka chɛ duŋ, amaa di ku tooi tiligi a paɣa, di ku tooi tiligi a bia, bɛ ti yɛri a ti zo bee a yi kpɛrilana. Amaa a chaŋ mi ti di a duŋ ka di nyɛ tia, ka bɛ naai li zaŋ ti a, ka a kuna di yɛn gurila nyini, ka gur a paɣiba, ka gur a bihi. Di niŋ ka so niŋgbuna ti gbuɣ o, ka di ŋmanila duŋ m-bala maa. Kpɛm maa ni wahi a ni yɛn niŋ shɛm. ka tooi mɔɣu tɔɣa bia taali la ka nyɛ ko n mali ti so laa no shɛba daa zaŋ niŋ maa zaa nyɛma mi ti maa jɛnda nuuni nyɛ shɛli nyɛ n laɣindila di zaa m mali maani tiri niriba to ti yɛn ti paala saha shɛli ka amaŋmaŋ di naa ka di lahi kani ŋunbɔŋɔ kana ka a pii bia ti o ka ŋunbɔŋɔ kana ka a pii bia ti o ka ŋunbɔŋɔ kana ka a pii bia ti o di ti yɛn ti paai n ka so kana ka bia kani chɛna ka o maŋmaŋ pa chaŋ nyɛ lan kali di ti yɛn ti paala saha shɛli ka nyɛ ti maa ka di lahi kani Di zuɣu a ni tooi niŋ din muɣi tooi, amaa ka a zaŋ tiiba a maŋmaŋ zaa tooi ŋuna? Aai, bɛ bi niŋ lala. Yɛli ka guui, dini n-nyɛ kpamli. Tɔ di zuɣu amaa ka nir ku tim ta, ka ku yihi nɔhi maa zaa ka bi zaŋ ni o ta, yɛlimaŋli n-na ʒi n-nyɛli. Ŋun yihila yino ka chɛ yino, ka di mali daliri. Amaa ninkura yɛlitali ni ka viɛnyɛliŋga n-nyɛ li, ni nir ku tim ta ka lan piila a tim maa nɔhi maa zaɣ yino. Di zuɣu tia maa jɛnda nuu maa ŋuna miri ka a ti kalo pahi no shɛba a ni yɛn zaŋ tum tuma maa ni o ni yɛn zaŋ shɛba kuli maa ban noo ka a ku yɛn boli ti o ka chɛla a no sabinli maa a yi bɔra ka a yɛl o ni a yi niŋli o yɛn ti a la no sabinli yi ni daa tuma maa a yɛn ti malila no sabinli di zuɣu o ni ti kani o ʒila no sabinli maa ka a zaŋdi o bambaya n-ku tim maa ti o ka lee zaŋ no sabinli maa zaŋ ti tia maa o jɛnda nuu la mi bala. di zuɣu din ka ku kaani kahiri ti bilichini maa di zuɣu a yi yɛn tim ni bɛ shɛm maa yaan di n ba piri ni ban ti da bilichini nim tim chɛli ka baŋ tim dibu di fukumsi n nyɛ shɛli miriya ka i zɔri ti suhi kahigimo niriba pam bɛni o bi mi mi di polo shɛla da a yi yɛn ni o zaŋ o hankali baŋ o bi yɛn baŋ naɣila a ku yɛli o mi ti ni yɛ dahin shɛli ti ni lan labina n-ti shihili biɛla, amaa nyɛla ŋun yɛn labina n-ti yɛla mɔɣisibu yɛtɔɣa, a yi su mɔɣu din simsi ni a labi ti lahi chaŋ ni daliri din tahi li ka shɛli labiri sochira, ka shɛli labiri guli yili, ka naan chɛri n-labiri tampuli zuɣu, ka chɛri n-sɔɣi n-ti kurili gbini, ni kana ti waliga li, yɛla saha shɛli kam man wula miliɔn garima ni gari so ŋuna, Naawuni mi o.